Болар тәкъдим итте, менә ди чит ил мультфильмнары яхшы ди. Бернинди начарлыкка өйрәтми, психологиягә яхшы тәэсир итә, мәсәлән, Спанч Боб мультфильмы, диделәр. Караганыгыз бармы? Ни ир-ат түгел, ни хатын-кыз, кеше түгел вообще, ни хайван түгел, губка йөри теләсә нәрсә сөйләп, үзенең тулыр-тулмас дусларына. Яхшы мультфильм. Яисә ни, Котопес. Котопес диделәр әле теге, ни эт түгел, ни песи түгел, үз-үзе белән талашып йөри бит бернәрсә. Миңа калса, иң яхшы мультфильмнар ул безнең мультфильмнар. Ну погоди, карап үстек, психология все нормально әле пока җөрибез. Җырлары гына нәрсә тора. Менә шул уңайдан сезгә мультфильм тәкъдим итәсе килә, дуслар. Бәлкем инде күпләрегезне күргән бардыр инде, шушы каһәр суккан интернет ярата бит инде безнең халык, җибәрә. Ну, алай да инде шушы минем концерттан чыккан әйбер инде ул.

Бер вакыт Нәфкать ишәкнең иртүк кәефе булмаган. Чөнки аның туган көне булуына карамастан, бер хайван да килә алмаган. Шуңа күрә Нәфкать ишәк аптырап, суга карап торган. Неужели бер хайван да килми бүген? О, кемдер килә. Эх, ана кызсатып туйдырды бу тигәнәкләр. Бөтен җирә ябыша. Каясың бу ишәк, ә? Уф. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уф, тарма, уф, тарма, уф, тарма. Туган көнең белән ишәк. Сәлам, салават, аю. Хәлем юк, мать твою. Кичә Җәвит белән йөргән иек. Бер нәрсә дә не помню. Абсолютно. Точно. Кара, чыраең вообще калмаган. Бәйрәм иттек без кичә рәхәтләнеп. Менә болай итеп. Гомер аты, иярсез генә гомер аты, йөгәнсез. Так, ярар. Йө, Әй, син бит теге әйбереңне югалтып кайткансың. Э, не может быть. Юк. Может. Чынлапмы? Чынлап булса, менә болай стеркереп торыр иде, наверное. Алайса нәрсә бар соң анда? Каялардан белим, үзең кара. Уңга карасаң да юк, сулга карасаң да юк. Уңга карап, сулга карап, кара исе дә калмаган. Дөрес әйтәсез, сез Салават. Бабай бу сиңа кайдыр югаткансың.
Ә шул вакыт Нәфкат ишәкнең туган көненә ашыгып, Башкортстаннан депутат, танылган җырчы Питачок Галимов Айдар

Нәфкатеңне сатыйм. Нишлим инде мин хат бүләксез?
Сәлам, Зөфия. Яу итидәме?
Юк. Ничек инде юк? Өйгә кайт дигәннәре бит. Яу итидә юк. Без кичә талаштык, потому что нәфкат белән төне буе йөрде. Бар, чыгып тай. Кая кереп киттең сез? Чыга әле. Сиңа әйтәм, Зөфия.

Менә туган көн минем бүген үткәреп утырам, вообще рәхәт. Мин дә синең туган көнеңә бүләк алып килдем әле. Ничек?
Бүләк? Мин дөрес ишеттемме? Әйдә әле тагын бер колакка әйт әле. Нәфхат, соңгырау сорыйсың. Әй!
Саңгырау түгел, просто минем настроение юк бүген.
Бир инде бүләгеңне. Мәфхәт брат, бүләк дигәннән, мин сиңа Уфада зур шар алган идем. Ләкин, ләкин менә Казанга барганда, теге дүрт иле поворотына не вписался да, и ул шарик шартлады.
Айдар. Син көләсеңме, җылыйсыңмы ул? Навхан, чын күңелдән бу, чын күңелдән.
Рәхмәт.

Сәлам барыгызга да! Нәрсә нәфкать, кайда йөрдегез кичә төне буе минем яу итем белән? Давай әйт хәзер үк! Алло, Зөлфия, успокойся! Мин синнән сорамыйм, син нәрсә бөтен җиргә кысыласың? Кысылам, мин бит Салават! Әпши!
Точно!

Зөлфия, сиңа зур рәхмәт. Рәхмәтеңә рәхмәт. Ярар, но предупреждать итеп куям, тагын яу итем белән бераз җиргә китсәгез.